Arte t'e konsenshi di un komunidat. E posishon di arte den un kultura ta dependé di e posibilidatnan ku e komunidat ta brinda na su artistanan. E proseso kreativo ta konsistí di dos fase primordial, krea i kompartí e obra. Pero sin un espasio pa hasi esaki, e artista ta pèrdí den su kreatividat. Mi ta kere ku na e momentu aki galerianan ta hopi importante pasobra lo a bisa den aña noventa di siglo pasá, A tin un desaroyo enorme de art den Aruba. Nan ta apoya artistanan hopi, nan sali hopi, hay chèns di bai afó partisipá. I lo ta tin atelie's, como e ochenta i nuebe. Tur esei kosnan ya pasa, dus awor ki no tin muchu aktividat pa mester di parti di gobièrnu den arte visual, pues ta bon ku hende partikulier ta tumando, hasiendo algu. E galeria mas bieu di Aruba ta e galeria di Fundashon Eterno. Na promé instante el a habri su portanan komo un studio di arte, pero demanda a eksigí mas. Nos a habri na nobenta i tres kende nos ta forma parti di e grupo ku a bin bèk i tambe den e kaso aki a sinti nesesidat pa tin un, ya, bo ta bisa un espasio pa eksposer ku no ta mará na nin otro institushonnan ku lo kier sensurá. Kreashon artístiko. Pa mester kreashon artístiko kontemporáneo hopi biaha ta trese kuné ku bo ta bin kos nan un asuntu ki kontroversial ku ya bo a bisa e otro espasionan tradishonal nos semper ta konfortabel kuné. Nos a haya ta importante pa habri un espasio ku ta habrí na tur tipo di kreashon kontemporáneo, kende e último desaroyonan. E espasionan den galeria den John G. Eman Straat ta dividí den vários skina di inspirashon i kreashon. Ademas, di ta komodá eksposishonnan pa okashonnan speshal. Sin embargo, despues di kasi dies aña, e skases di supsidio a pone nan evaluá nan funshonamentu. Pero pa nos ta un punto, ok, si nos ta keda habrí, nos no por bai ta depèn, dependiente riba otro instansia. Nos mes tin ku bai buska manera di generá fondo. Sa e ta pone ku bo tin ku tuma otro vision. Nos vision pa e dékada ku a pasa. Ultimo dies aña ta ta mas tantu pa genera desaroyo den arte contemporaneo, bisai ultimo tendencianan, experimentacion, bo sa, mustra loke ta sosode riba tereno internacional. Awor aki nos a haci esai caba, loke nos ker awor aki ta continuidad den e desaroyo ei, ke men garantisa cu loke nos a cuminsa cunen por sigui, ta ser ta pone cu bo ta mira cosnan tog den diferente manera. Exposicionnan den e galeria lo dura mas tempo, pero lo mantene e estudio di arte. Ku e spanshon, nan lo krea mas espasio destiná pa enkuentronan audiovisual i lo agregá un kafé ku tambe lo yuda stabilisá nan situashon finansiero. Na e otro banda di nos isla, den Promenade San Nicolas, Galeria Armonia ta lucha pa su derecho di eksistensia.

Bo por traha un galeria ku ta na un range grandi di sort di arte, pero bo mester sa bon si ku tin diferensha i tin hende ku ta traha un kuadro pa aña i tin hende ku ta traha un kuadro pa siman. Mi ten tin hopi diferensha aki ku den e nivel di e aktitut. Esei bo mester tene dòk tene di di kuenta ku hende ta keda. Na Armonia e mes un eksposishon ta dòrna e galeria pa hopi tempu. Pero nan ta kere ku esei ta funshoná pa nan tipo di bishitante. Wat me wèl opvalt is dat de laatste tyd, de laatste aantal, twee jaren, veel kinderen van scholen hier komen kijken. Rondona pa Cadushi i Transhi i ubiká den un kas di kunuku, Art Studio Gallery Insight ta un ekilibrio ideal entre kultura i arte kontemporáneo. No ta solamente. Obranan dos dimensional sino tambe tres dimensional. E parti pafó dilanti di e studio tin un kurá bastante amplio. Mi ta skat e ta un shen i kuarenta firkante meter unda ku bo por e ta wòrdu usá komo un beelden de tuin. Ku un vishon i ambishon fresko, Martínez a aseptá e reto di utilisá su lugar di traha komo un galeria permanente pa su koleganan. Mi ta wak entusiasmo asina grandi di artistanan ku mi ta kere e lo ta un challenge pa mi pa un biaha pa aña pone huntu e artistanan, pasobra e ta un push, pushing, gevoel pa e artistanan sigui traha i tambe e ta un sentimento hopi bunita pa e artistanan. Obranan ta huntu, pero komo artista tambe bo ta den un grupo huntu ta. Exponiendo bo inspiracion. Mescos cu Galeria Eterno ta busca un dimension diferente na nan funcion como un galeria di arte contemporaneo, Insight tambe ta dedica parti di nan atencion riba un tarea distinto. Locual mi ta bezig ta focus hopi awokinan ta pa nos como artistanan local mas cuminsa papia over di nos mes un trabaonan. Dus locual mi tin gefocus ta pa invita artistanan y bin papia over di nan trabao, gruponan chikito, Pa nos conoce tambe kico nos mes ta trahando, cu bo no tin cu topa otro den un exposicion pa bo wak kico ta e obra cu bo ta trahando. Sin traha pa riba otro su tenchinan, e tres galerianan ta yena un buraco grandi den e desaroyo cultural di nos pais. Nan ta hungando un papel importante i nan ta tumando over un ròl ku gobièrnu mester hasi aki. Mi ta spera ku gobièrnu lo kumsa hasi atrobe pasobra arte ta importante pa Aruba i arte ta un bon reklama pa Aruba tambe.